Ka in laco matek ma ibiko ni lok ma in iloko i social media ni en aye dong lok ma aculu myero oket iye cwinygi aculu guwiny, ka in laco matek onyo in itye dako matek ma itye i kom nya pa mini kikome in itye nyako nyo dako matek ka in laco matek. In dako matek, wek woo ki gang kany. Oo, wutim laming mada, onongo myero pe odug gang. Oo, wutim laming mada, ocato dano bot gamente. Ka in laco matek, in dako matek, onyo in awobi onyo nyako matek, aa ni wic, wic, wic, cito ilee ka ka otim.

Ka in cwaa co pa ocora, lee ko otim. Otim oceto wa kunnu ka odugu, in ko iceti wa nen ka igwar. Ko iceti ao li wic wic wic ceto wa kunnu wa nen ka iloko wa ki kunnu ka ma otim oloko ki iye ni, ci wa moko ni igwar. Ento bino mere ka lere i social media ooh boss me kor ngo ko leave home ka in cwar co pa ocura ma ki bori iye i gwar cak loko gin ma yam boss me oloko i kom gamente ni ki kome pe i bin ka loko i kom boss me, boss me yam okeme ki gamente directly. An pe alwongo nyi. In ngati tye ka ragge i social media an pe alwongo nyi. I kare ca an pe alwongo nyi. I kare ca an akemme ki Museveni. Lok man omyero Museveni owiny, awaco owinyo weng. Ka in laco, cit kwica wek Museveni owiny lokki. Wac kit a yam an awaco-ni ka ada. Apora bot mogo, apora bot mogo ya, ka atimo kuman ci an bene abiliel, ka atimo kuman dano bene biwaco agwa. Ka in laco onyo in dako kikome in nya pa meni, lee kor tim, cit irac lwak lok mutimo raco-ni weng, anen ka idwogo gang, anen ka idwogo. Mapat ki eno, ma pire icito kor otim kwica, cakke gang kany. Ka in itye nya pa mene ada ma cak kori ocungo lirit, ka itye nya pa mene ada ma nyimi ocungo kong mutere lirwit, ka itye co kom laco kikome cwar co pa ocura, mamani ongwel. Lok ma Honourable Bosbeng otimo loko i kom gamente ki gang kanyi cak lokone i cawa ni. Apora bot muneko wu cak lokone i cawa ni ka wek wange ni in bene itwero ento dong kuro ma dong Bosbeng odugu gang dong omato puto ki gamente, gamente dong mito ni Bosbeng obed gang ogwok lutino ne, ogwok family ne, ogwok paco In dong icako bino, O laming mada, otim nino wek ipuk i nyinga. Ka in laco, alego dano ma yam gubedo ka winyo nyig lok ma an aloko bot gamente, nyig lok ma an aloko bot lutela, wuco lok-ki weng, wumi cing jo ma tye ka ngwarre i social media. Wucwalligi i inbox, wac botgi ni, Wek nying otim obedi ka in laco lok nyig lok ma wutimo loko egini weng wek wanen ka ibedo gang kany. Miyo mogo, Oh, boss me kono boss ni kono jago, kono kono jago gibedo dong ya gigwa ya jago. In itwe in bene itwero o wa nucu pa boss me. Itwero o wa nucu pa boss me. Kong in jago, in kono in jago man, in in in itye kit gin ango? In jago, what are you? What are you? In jago. In ingeyo ni I still have a case with you. I still have a case with you. Ibino ganga, igamo cente ki i cinga. Igamo cente ki i cinga, ibino ganga. Imato kongo ityeko weng ki i barna. Ibino ganga. Ituko wa pul me nono, ibino ganga, idonyo ganga, itimo jami weng me nono, idonyo wa i otella me nono. Man konyono ye ye itye ka yenyo likes i Facebook, likes i YouTube. Ka in laco jago, ka in laco citi i YouTube cak loko nyig lok ma yam boss me gu maber in dong ibi copying. Try to copy because wii peke me temone. Capacity ni mo peke me temo gina an atimo ni, tem kong. Tem kong. Capacity ni mo tye me temo wa loko gina an aloko. Wek bedo mere social media ngongongongong ibi no peko mo ma wii pe obi wil. Gamente we, itye akemi ki gamente we. Ibinongo peko mo i cing gamente ma wii pe obiwil. Otim tek marac. Pe nyebbe i kom otim. Kono in jago kono in lapwony. In aye lacet bot dako na ka cako nyweno wi dako na for the first time ma an ma an pud aa aye ki gang in jago aye cito ka nyweno wi dako na. Ka tin dong ya itye ka lok i koma oo kor otim ngoti. Jago gwok wii pol. Amito waco bot kaka Acholi ni lakit lok moni ma ka i kare ma ngato moni pud tye ka dange ki nyiu tim, ooh boss me kongo, boss me, wun Acholi wulingo litik. Ento ka dong onongo peko litap ci dong wun wucako bino, ooh pe dong oneno, wawaco ni boss me dano marac, pe dong oneno. In iyenyo kor boss me pingo tutwal Jago? Jago? Gamente cinge lac. Itamo ni itye ka lweny i kom bocmik, itye ka lweny ki gamente aye. Itamo ni itye ka yeto bocmik, itye ka yeto gamente aye. Gamente aye odwoko agang. In kono iring wanen ka iringo. Ma peya iringo kono icak timo gin ma bocmik otimo gang kany-nyi. Lok nyig lok ma bocmik oloko gang kany-nyi wek wanen ka itwero. Ragge mogo me miyo miyo i social media, I nino ma latin mo onongo peko, an alego ni ngatto pe olwong nying Bosmic pien Bosmic ngeyo pingo en eye ni wek ati ki gamente. I kare ma an aa ki gang kany wun wukonyo an ki ngo? Wun Acholi ma dogwu dwong wukonya ki ngo? Wukonya ki ngo? Gin ma wun aculu wungeyo en aye lok i social media. Action ni kikwany lutino pa ngadi kicwalo i gang kwan pe wutwero. Action ni kinen yo mo me kwanyo Bosnic ki ka ma tye iye kidwok gange pe wutwero. So an adwogo gang through gamente, adwogo dwogona.

Kono in jago, kono in lapwony, mind your business, leave me alone. An adwogo gang, first of all myero acak ki konyo luwe. Ka ngat ma mito rwako luwe i peko ma an akato ki iye, myero awac ki luwe ni kany rac, kany socket eni pe irwak iye cingi, kany rac. Button eni pe pressing tye red omyero an aye out of experience awac ki luwer in anga me bino ka dange i wiya ka an atye ka pwonyo luwer in anga jago gwok wii pol nino me inongo peko acholi pe odange ki nyiya in itye ka lweny ki gamente aye not me so anytime you can get problem anytime. but never call my name because I am not the government an aye tic ki gamente aye oweko adugu gang wek agwok lutino na ni cake tino cito anyim jago lapwony jago pe ingam winyi ka lok ki nyiya pe iped teri i koma anymore I've warn you teke inongo peko tap acholi myero pe odange ki nyiya because an gira kor. In itye akemi ki gamente mudwoko an gang. Jago, gwok ngwinyi pol. Gwok ngwinyi. An gira lok mo niye lok oloyo lato ni. An apeke iye. Lok oloyo lato. An apeke iye. Jago, gwok ngwinyi pol.